Internetde şeýle bir zat goýulýar-da, daşary ýurda Türkmenhowaýollary açyldy diýdiler-de. Şu çynmy, ýalanmy?
Ýok, bizde entek hiç hili o barada maglumat ýok. Ýöne siz mide ýüz tutup bilersiňiz.
Nirä ýüz tutmaly oň üçin? Daşary işler ministrlik. A, şo çözýär hemme zady, şeýle-dä? Hawa. Ýok, indi gijigip galýaryn-da, naprimýer.

Spisik boýunça, eger spisik dolsa, olar bize hat üsti bilen çykýarlar, awiakompaniýa, awiakompaniýa goýýar reýs i spisik boýunça biz berýäs bilet. A, spisik boýunça siz bileti berýäňiz. Hawa.
A, daşary ýurtdakylar hem onda spisik boýunça gelýärda. Hawa, toý şonýanok. Nji Istanbulda bolsun, Moskwa bolsun, haýsy ýurdam bolsa, olaram ýyrtyk ýerler daşary bärde garyndaşy bar bolsa, ýene-de Daşary işler ministrliginiň ýüz tutýarlar, bolmasa aňarda posolstwa ýüz tutýarlar. Ondan soň olar oçere goýýarlar spisoga, spisok dolan ýagdaýynda edil şonýalak mit biziň awiakompaniýa hat üsti bilen çykýar. Şeýle reýs goýulýar. Ýa bolmasa Türk howa ýollary, S-Seven, ors howa ýollary ýüz tutýarlar. Şoň esasynda-da spisok boýunça bilet satylýar.
Dogry. A bileti e, şu spisok boýunça berilýär-de gepiň tümegi.
Diňe spisok boýunça, olam eger-de reýs bolan ýagdaýynda. Ýa, indi soňky wa- soň soň indi haçan reýs bolýar Stambula?
Maglumat ýokda bagyşlarsyňyz. Maglumat ýok ha nädip bilip bolýa şo maglumatlary nirden alyp bolýa ine reýsing boljagyny bolmajagyny. Mit mit çözýä ony mit berýä. Hä hemme zat mit berýä midiň ursy bilen çözülýä şeýlede. Hawa hawa hawa. Onda diýmek mysal üçin häzir bärde ine biziň dogan garyndaşlarymyz zatlarymyz bar bolsa dogan garyndaşlarymyz bar bolsa Şu MID-e baryp ýüz tutsa. Näme esasynda gidýän bolsa, naprimer aňyrda galan student bolsa da belli zat ol student gelmeli. Bärde galan raýat Aşgabatdan naprimer Moskwa gidýärmi, Stambula gidýärmi, haýsy ýurda gidýän bolsa, näme esasynda gidip barýar, saglyk ýagdaýymy ýa ýaşaýanmy şu taýdan esasy bolmaly. düşünüňiz?
Ha şu esasynda näme esas bolsa, ýa naprimýar, e, käbir adamlar şuňa Türkiýeden Türkmenistana gaýtjak bolýarlar-da, ýöne şola saglyk bolsun, bolmasyn tapawudyk gaýdasy gelýär. E, gaýdy bilenoklar. Olaram e, şu Türkmenistanyň midine olaň hossarlar, bärde hossarlar ýüz tutsa, onda e, mid şonça ösüp berýär. Şeýle-de? Hawa.
Haa dogry. Boldy boldy doganjygym meň adym Şatlyk familiýam Şyhyw internet boýunça nemede biz bloger şuňa zatlary biz goýýas da men internetde ýalan zatlar aýdýarlarda käbir adamlar şol üçin şu zatda ýalan aýtmasyn diýip hakyky zady ýüze çykaralım diýip şony hakykaty ýüze çykaryp goýýan men. Boldy sag boluň saňa zähmetim.